Yoo, tɔgba mɛ ye tsia gbe.
Anua le do.
Aa ee mi gba le nusɔsɔa dzi. Ŋbe ee agbetɔ ba si alo agbetɔ ba lɔ so ee alɔ epu teƒea sɔ va yi ebe mɔnua ɖe. Ŋke be la te wɔ le agbetɔ ŋti ŋke ɖagbe ke be la he va na mi. Ŋgbegble ke ye ɖeke ba si la te wɔ le miabe agbe me o. Ee, gbã ɖe míaƒe alɔa, edzɔ be míatsɔe lé nu. Míasɔ wɔ nu sia nue. Gakea míaƒe mia sia yenya alɔ vɔ̃, yenye alɔ baɖa. Ye ta nenye be èlé ŋku ɖe anyia, ne ame tsi tsɛ dza kɔ nu ne nɔvia kple mia, egblɔna be emia loo. Nɔvia gblɔ be asie kafi wòaxɔe. Ema manɔme ne ekɔ nu na ame ɖe kple mia, maxɔe o. Eya ta ne mikpɔ ame ɖe mi le nya biɔ biɔ nɔ be ɖe ne klɔ mia ɖe si me nɔ ɖe ate nui hã kɔnɔ nya be wogblɔ nya ŋutɔŋutɔ na ye ne menye o adze afɔku. Ta míaƒe mia lɔ la ye nye míaƒe dzɔgbevɔe ƒe alɔ. Ye ta blema wogblɔna be womekɔ na mia si kɔ nɔ vi ƒo o. Míaƒe ɖusi la ye hena ɖagbeve. Míaƒe aʋawɔlɔ ye nye mia. Míaƒe du sia ye hena nu nyɔnamewo vɛ na mí. Vɔ nenye be mèva zã lɔ̃awo ɖe ɖoɖo nu o la, ewɔna be enu enu gblẽna ɖo ame. Ame aɖewo le wo akpa ƒe asime kakakaka ko nu ka nye? Kpɔ abe asia nye mia si mea? Ne èkpɔe koa, ne wodzi wòa, enu dzɔ ɖe ame dzi. Dzɔgbevɔ̃e, dɔléle, ɖekpekpe bu ta dzɔ ɖe dɔ kaka be gba mía nua, mía me mia amewo le. Menye be ame aɖewo akpɔ fli kɔ agblɔ nya bubu ami ɖe asi le amli ma me koa, míaƒe mia amewo le. Ye ta ne ekpɔ abrafowoa, ame sesẽwo no do gɔme nana ɖusi o. Emiawo nana. Vɔ fonye, Ne wɔ ame lɔ no do mia ɖe gbɔ ne da si me ko do me gble ezɔ hamu nɔtɔ. Míaƒe ɖusia ya amewo ŋlɔ míaƒe dagbewo ɖo. Ɛ míaƒe dagbewoa míaƒe ɖusi me ye woŋlɔe ɖo. Nu nyo na ame yiwo ke ava na wo le agbe me ne xɔ ƒe blatɔ̃, ne xɔ ƒe blane, ne xɔ ƒe blade va se ɖe ƒe yi ke wòle be naxɔ nadzɔa, woƒe ɖeagbea, ele asi yi ke me. Ese nya me ɖa ɖe? Ye ta wonana ɖusi, womenana emia o. yeta dɔ lele ɖo le ne ele wò to mia dzi na wa asese ŋutɔ avi dɔa la kɔ. Yeta ame tsitsɔ gbɔna be nusu dzia yenye mia, nyɔnua yenye ɖusi. Efia be nyɔnua nye ame fafa. Emia la menye asi fafa o. Yeta ne le nua na be ekpɔ mele mia do ge ɖe gbɔ alo egble dome. na ame si tso na anyi fia ko wole aha ku ko ya wokui ko ya kɔe kple mia wole aƒle se o ne menyɔe la gblɔ na ge efia be e ele nya aɖe gblɔ na ame si tso le le aɖika me ya ta vodu ɖewo lia ne yi wo gbɔa ne woakɔ aha na wo la xɔe kple miae ne woyi zu na woa emia miakɔ ɖu nu ta miaƒe alɔ fafa. ye nye ɖusi. Míaƒe alɔxɔzɔa ye nye emia. Nenema wòle ema. Ye ta ne dɔléle ɖe be yeava na wò, wòva na wò le ɖusikpa dzi koa, nya be dɔa ya no mate axa o. Dɔa le la, ela, ela, ela kɔ ɖe dziwò. Vɔ ne va to mia dzi nɔ la, ne womese asi ɖe eŋuti oa, ela sesẽ ŋutɔ. Eya ta dze be mia wɔlawoe le akpɔ gbɔ. Eya ta miatɔ gbɔ gblɔna be ɖusiawo kple emiawo ye nye, woayi ne yi ɖe du ɖe me fia woagblɔ be. ɖusiawo no so emiawo no so ɖusiawo koa woe nye ame yiwo ke wɔna ɖagbe nuwo ame yiwo ke nye ablɔwo ame yiwo nye howo ese nye me ɖa ɖi gake ne wó be miawo koa nanya be brafowo Ame yiwo wɔna nunameti zogbɔawo. Ame yiwo nye kalẽtɔwo, aʋawɔlawo. Woawoe nye na miawo. Ŋu sia woe nye peace makerwo. Ame yiwo hɛna ŋutifafa tsɔ da ɖe anyi. Nenemae enua le ema. Míeta míaƒe alɔa. Ne mi kple nyɔnu mi le aba dzi, mia nu sia nu wɔ, ete kɔ ƒe mia kafla, ye wɔ yi meɖo gbɔ, ede meɖo me ame ɖu kɔ. Vɔ ne me nya o, ye kɔ aƒe wɔ ɖusi, kɔ le nyɔnu ŋuti dea, aƒe wɔ de nu kpo. Aƒe wɔ lɔ maga wɔ nu wa tse. Eze nya me ɖa ɖe. Ye ta na brafowo kua ha ɖe tre mea, woklɔ na mia si ɖe eme. Ne ku ɖe ama nɔ ne nui dome agble. Ta ɖe ne enye so ƒome ma me koa, eɖo le woawɔ kɔnu ma na wò tse hafi avo. Ye ta e e dzonu ya mi dona le alɔtsinu kura nye etrɔ dzonu ɖo alo dzonu ya woa alɔ dzi e alɔfafa dzi wodona wo ɖa ne. Enui mawo yi wowɔ nɔ akple ma lɔ dzi ne dzonu ame ni ye wole be na doa ɛ le le wo wɔ trɔ na wo tɔ tɔ tɔ tɔ tɔa na lɔ fafa la wa te do dzonu ɖe ŋku me ya me ve ɖe ɖusi wa do ɖe ɖe mia wa nye ɖeka.

ɖusieme do ɖa. Ha vodu yi wome ɖu nu yi enuwo ya ne eme do ɖa lɔ ya la ŋkunye me manɔ fafa o. Te kɔ ta vɔ mo na. Ta ne mesɔ dzo ne ega ya fiza alo nɛ na ame ɖe ko le do ɖe ele do ɖe mia vi ɖe ko ye takɔ. Vi ɖe ko ŋudu kɔ masɔ hɛ. Elabe kalẽnue ya, ga gagodo ya, hã, ne ebia nye gagodo ya be mawɔ na ye vivia le Togo mea, nɛ be makɔe na ye le ʋedua dzia, Togo ga kotoku alafa eve doe sa mi. Dzonu ya nɛ be yeaxɔ ya sa mi. Ma ma maɖa le dzi o. Ta ne mí gana ga me la, dzonu ya nɛ be yeaxɔe is e fɔ fɔ taw fɔti milɛŋ ega ega ya. Elabe nu yiwo me ga godo ga ya to kakaka va le fi ya ɖe evɔ nye medzava ble nu nye kple wò asi ɖi makɔe na wò o. Menya nu yi wònye. Eze nya me ɖa ɖe. Kavi ne mekɔe na wòa, ne mebe nàɖoe ɖe mia, magblɔ nya aɖe na wò. Ame aɖewo le wofa wofa kakakaka tso emea, ne míede ga na wo la, míagblɔ be woɖe ɖe mía ŋu. Ame aɖewo le ŋku biã le wo ŋuti ate ŋu aɖe ɖe mía ŋu gake level le ne eɖoa, míagblɔ na wo be yewoade ɖe ɖusi. Ekpɔ ɖa ɖe, ta nenemae nye nua, ta gbeƒã ɖeɖe veve ɖe li. mele zɔzɔ ge woakɔ da ɖe eya nu ta míayi viɖe míagbɔ va.
Yo tɔgbe ame tsa gbe akpe. Eh, kaf ame ɖewo lea wonyi emiɔtɔ va emiɔkpo sɔ na wa be ne kpe wala sɔ emiɔ asɔ ŋlɔ nu le sukulu wala sɔ ɖanu asɔ nu ya ɖe kpekpe. Ego ame aɖe ɖeke dzi be le ne ame wɔn o. Eme mɔ ke dzɔ kple mia va kɔa nya be ame mɔ ƒe aƒemea wonye kalẽtɔ ta ame kalẽtɔ ɖe va dzɔ ta ne nye be wɔna emia akɔ wɔ nusianu vɔ mate kpɔ ɖu nu gbeɖe o. ɖevi me ne ekɔ le ɖum la, enɔ ƒo enɔ asi ƒom na ame. Eɖewo le kura woakɔ bread kɔ se asi nu na wo keŋ kple susu be megakɔ aɖu nu. Ese me la ɖe ta e ne egbe nya wodzi wò egbe nya le mia dzi wɔm koa nakpɔ be ke ɖevia nɔ ƒo ɖom mea emlɔ mia dzi kakakaka metrɔ kaka gbe egbe wole ɖige hafi wole dzi ge hafi wotrɔ. xɔame me wo nye na emiawo ye ma ye nenema nɔ be ne woŋlɔ enua miaŋlɔ agbalẽ ne miakɔ bia dɔ edɔ dzi gbalẽ ye ko ekɔe ne mia si ŋlɔ la ko woŋlɔe kple mia si kaka ŋlɔe vɔ ne kɔe yia no kɔ no ŋlɔ agbalẽ sa ne ame bubu ɖeke megaŋlɔ mi o ko wòxɔ azɔ. Nenema wòle ema. Pawa le eme.
Pawa le eme eya ta ye wokɔ tutu na gbi me. Ɛɛ ye akɔ tutu gbi me. Ame ɖeke mekɔ na ɖusi tutu na gbi me. Gbeɖegbeɖe. Nenema wòle. Ta asi a Atse sie ya, atse sie aɖi si aɖi ŋɔli woxlẽ ɖe ŋku me na wò ŋutɔ edze abe woxlẽ ɖe ŋkume na wò. Ame aɖewo le power aɖewo le esi mia si me ko wole na wo. Ne woŋe kpa wowɔ. Awɔ ne ame aɖe ŋuti na asi dzo nakɔ akɔ mia ɖo ɖe eyɔme kɔ gblɔ be kpao ekpe ƒo. Fofonye ekpe ƒo. Emɔ be ke ya mehiã be mí nɔ fiam o. Elabe nu vɔ̃ wɔlawo va sugbɔ le xexea me fia. Ame ɖe ya le nu ma dzi be akɔ wu yi nɔvia gbegbegbe. Ne wɔe ava kɔ da ɖe ka dzia, gbe ɖe.
Metɔ. O tɔgbe akpe.